אויף WNR זעכצן הונדערט AM וואוקאן און האט הנאה. איך מאכט קיינמאל שטיין באגריס אלע צוהערער פון דער אידישער שאו אין ברוקלין.

מיין טייערן פריינט מאיר דוד, צו פירן נאך פארביי די יאר די אידישע שעה און נחת און פרנסה אין לעבן.

פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס, אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.

איך רעד מיט דוד בראון ביים אידישען קול, דוד קענסטו פאר אונז ערקלערן אביסל איבערחזרן אפשר די באגריסונגען צום יום טוב?
גוט, יא. דו רעדסט וועגן ימים נוראים, איא? יא.
אין דער צייט פון פאר ראש השנה, ארום ראש השנה, אביסל נאך ראש השנה, זאגט מען איז א גענעראלע באגריסונג, אן אלגעמיינע איז דאך א גוט יאר, און עס קען זיין אויך א זיס יאר, אדער אפט קומט די קאמבינאציע א גוט געבענטשט יאר, און מאיר אויב דיר געדענקט זיך עפעס וואס איך דערצייל ניט פרעג מיר, וועל איך רעדן וועגן דער באגריסונג אויך, פאראן פארשיידענע וואריאציעס.
א גוט געזונט יאר זאגט מען אסאך מאל. יא, דאס אויך, א דאנק. א גוט געזונט יאר, א גוט געבענטשט יאר, א גוט יאר, און אויך א זיס יאר. די זענען די געווענליכע קאמבינאציעס, און זיי זענען חל אין דער גאנצער אלגעמיינער צייט פאר און בעת און אביסעלע נאך די ימים נוראים, און עס זעט אויס אז געשריבענער העיט אין די לשונות טובות, די לשונות טובה קארטלעך באגריסט מען זיך מיט לשונות טובה, מיט לשונות טובה, אזוי שטייט געווענדליך געשריבן אויף א שנה טובה. דאס קארטעלע אליין הייסט אדער א שנה טובה אדער א לשונות טובה, מען קען זאגן אדער אזוי אדער אזוי, און ס'איז שטייט געווענדליך געשריבן א גאנצער פארמעל און די פארמעל איז לשנה טובה תקוצבו און דאס זאגט מען אין טאג פון אין די טעג פון ראש השנה און ס'איז אביסל מער יום טוב'דיג פאראטענע געלערנט צו זאגן אזוי אנשטאט דעם אלגעמיינעם א זיס יאר א געבענטשט יאר א גוט יאר זאגט מען לשון טובה תקוסבו, און דער פולער ענטפער, ווער ס'קען עס, איז, איינער זאגט לשנה טובה תקוסבו און דער צווייטער זאגט תקוסבו ותחוסמו. פארשטאנען? און דאס הייסט, לשנה טובה תקוסבו הייסט פאר א גוטן יאר זאלסטו פארשריבן ווערן, און דער ענטפער תכסהו ותכסה עמו הייסט זאלסט פארשריבן ווערן און פארזיגלט ווערן אדער גע'חתמ'עט, ס'זאל דיר גע'חתמ'עט ווערן. און דאס זאגט מען אויכעט ווי געזאגט אין ראש השנה, אין די טעג פון ראש השנה אליין, און דאכט זיך אז מיט דעם ענדיגט זיך די באגריסונג. און דערנאך אין די אז ס'קומט יום כיפור, פאר יום כיפור באגריסט מען זיך פונקט אין די טעג אין טוב אדער אין די טעג פאר יום כיפור קען מען זיך באגריסן מיט א לייכטן תענית אדער א גרינגן תענית ווייל יום כיפור פאסט מען דאך. מען קען אויך געבן דעם אלגעמיינעם די אלגעמיינע באגריסונג ווייטער א גוט יאר א זיס יאר און אזוי ווייטער און וואס נאך זאגט מען יום כיפור? אה, מען הערט גמר טוב.
יא, דאס איז אין דער דאס איז אין דער צייט טאקע פון יום כיפור און אויך צווישן ראש השנה און יום כיפור הערט מען גמר סימן טובה, אדער גמר טוב. און עס זעט אויס, איך האב געלייענט אין אידישע שפראך, דאס איז געווען א פובליקאציע פון ייווא, אז עס זעט אויס אז דאס איז פאראן א רעגיאנאלע וואריאציע, ניט אלע אידן האבן געזאגט גמר טוב. היינט איז דאס קירצער און אזוי זאגט מען אין ישראל, אזוי אז דאס איז געווארן אסאך אפטער ווי עס איז אמאל געווען. אבער פריער פלעגט זיין רעגיאנאל גמר טוב אדער גמר חסימה טובה. אנטשולדיגט, צווישן, איך האב געזאגט, יא, גמר סימן תועבה איז יום כיפור, און ארום ראש השנה איז אקסיבה ואקסימה תועבה, דאס האב איך פארגעסן צו זאגן, אקסיבה ואקסימה תועבה. און נאך ראש השנה טאר מען דאס נישט זאגן?

אזוי ווי ראש השנה איז שוין פאריבער, איז שוין געענדיגט, קוקט מען ארויס אויפן סוף, אויפן סופיגן אונטערשריפט, פארשטייסט?
און דערפאר, צו ראש השנה איז א סיבה וחסימה טובה, און נאך ראש השנה ביז יום כיפור איז, און טאקע אום יום כיפור גופא, איז א גמר סיבה טובה.

אוודאי אז מען נוצט נישט די לומדישע באגריסונג קען מען שטענדיג זיך פארלאזן אויף די אלגעמיינערע באגריסונגען און דאס זענען ווי געזאגט א גוט יאר, א זיס יאר, א געבענטשט יאר, וואס דאס קען מען אלעמען זאגן נישט געקוקט צו א מאן צו א פרוי, צו פרום צו פריי אפילו, ווען נאר מען וויל אין דער צייט פון יאר. און יעצט האט מען אביסל השפעה פון עברית, פון מאדערן העברעיש. יא. וואס האט די השפעה? די באגריסונגען, די אלע באגריסונגען. היינט הערט מען וועגן א האניג זיס יאר און עטליכע אזוינע זאכן וואס קלינגען איזרעליש. דאס איז מיר ניי. א יא, דאס איז מיר ניי. איך האב קיינמאל נישט געהערט א האניג זיס יאר.

כדאי צו לייענען דאס ביכל די אידישע יום טוח, ניין דאס יום טוב בוך הייסט עס, פון אוי דער נאמען איז מיר ארויס פון קאפ, איך האב פארגעסן ווער ס'האט עס געשריבן, דאס איז זייער א פיין ביכל, חיים שויס דאס איז דער מחבר, חיים שויס האט געשריבן א בוך אין די ניינצן כ'ווייס דרייסיגער דאכצעך מיר, וואס הייסט דאס יום טוב בוך. און דארטן רעכנט ער אויס די געשיכטע פון די אידישע יום טובים, און ער רעכנט אויס אויך ער דערמאנט זכרונות אייגענע זיינע פון יום טוב ווי מען האט עס געפראוועט אין זיין היים שטאט, היים שטעטל אין מזרח אירופה, און דארטן שרייבט ער פון צייט צו צייט וואס פאר א באגריסונגען מען האט גענוצט, און איך געדענק למשל שמחת תורה דאכט זיך מיר זאגט ער אז שמחת תורה זאגט מען דערלעבט איבער א יאר מיט אייער אייגענע אינאיינעם, און מען געפינט עס דאכט זיך ביי שלום עליכם און ביי אנדערע שרייבערס אויך, אז מען איז נישט באוואוסטזיניג אז דאס איז א טראדיציאנעלע באגריסונג קען מען מיינען אז דאס אז א ברכה וואס דער מחבר האט אויסגעטראכט אדער נוצט נאר איין מאל, אבער פאקטיש איז דאס די אמאליגע טיפישע באגריסונג וואס מען נוצט דאכט זיך ארום שמחת תורה, דער לעבט איבער א יאר, אדער אזוי גאנץ קורץ, דער לעבט איבער א יאר, אדער דער לעבט איבער א יאר מיט אייערע אייגענע אינאיינעם.
שיין.
יא, זייער שיין. סוכות אליין איז מיר ניט באקאנט מען זאל עפעס זאגן אויף אידיש. אויף אלע זאגן, היינט זאגט מען ספעציעל צוליב דער ישראל השפעה זאגט מען מועדים לשמחה, און דער אידישער נוסח איז דאס איז דאכט זיך מיר פון ספרדישע אידן אדער פון מזרח'דיגע פון די מזרח'דיגע עדות, ס'איז אויף אידיש איז פאראן גוט מועד אז מען באגריסט זיך אן א גוטן מועד אז מען גייט זיך פארנאנדער, איך אליינס איך האב דאס געהערט צו ניט איך האלט אז איך האב דאס ניט געהערט אין א נאטירליכן קאנטעקסט איך ווייס פון דעם נאר איך ווייס ניט צו איך האב עס אליין געהערט איך געדענק ניט מסתמא יא גוט א גוטן מועד יא איך האב דאס יא געהערט א גוטן מועד. און דאס ווי אלע אנדערע באגריסונגען פון דעם טיפ הייבט מען אן מיטן מען באגריסט זיך מיט אזוי ווי גוט שבת, גוט וואך, גוט מועד, און מען געזעגנט זיך מיטן פארמעל וואס איז אין אקוזאטיוו און דאס איז א גוטן שבת, א גוטן יום טוב, און א גוטן מועד. פארשטייסט דער אונטערשייד איז צווישן גוט מועד וואס דאס הייסט

נו, ביי דער געלעגנהייט וויל איך דיר ווינטשן א גוט געזונט געבענטשט יאר, ס'קען אפילו זיין האניג זיס, און א.
זייער פיין, גם אתם, און צו דער גאנצער צוהערערשאפט אויך, מיינע בעסטע וואונטשן צום נייעם יאר, א זיס און א גוט יאר אלעמען. א דאנק דוד בראון, זיי געזונט. זיי געזונט.

This is WUNR Brooklyn.
באריס סאנדלער שלום עליכם. א גוטן אוונט. וואס מאכט איר? מיר האבן נישט גערעדט זינט אייער לעצטן טאג ביים פארווערטס. מיט וואס פארנעמט איר זיך? נו, איך מאך א לעבן אויף פענסי ווי ווי ס'פאסט פאר א פענסיאנירטן רעדאקטאר, כמעט פענסיאנירטן שרייבער וואלט איך געזאגט. יעצט לעצטנס האב איך געזען אז איר האט זיך געדרוקט אין פארווערטס וועגן א צרות מיט די אזויגערופענע סעלפי בילדער. אה, נו דאס איז איינע פון מיינע ארטיקלען, ווייל איך שרייב צוויי מאל, דאס הייסט צוויי ארטיקלען פאר צוויי ארטיקלען א חודש, אדער יעדע צוויי וואכן אן ארטיקל, און און לויטן קאנטראקט מיטן פארווערטס לאז איך נאך ארויס א ווידיאו פראגראם וואס הייסט ראש חודש מיט ר' ליפא וואס ער איז א באקאנטער זינגער און בכלל א באקאנטע פערזענליכקייט אין חסידישער וועלט, און יעדן חודש מאכן מיר אן אנדער פראגראם וואס דערציילט וועגן דעם לעבן פון חסידים אין פארשידענע ערטער, אין בארא פארק, אין וויליאמסבורג, און אין אנדערע ערטער, און אזוי אז איך זיץ נישט ליידיג, חוץ דעם יאג איך אן דאס וואס איך האב אנגעווארענט אזוי צו זאגן, דאס וואס איך האב נישט געהאט קיין צייט צו שרייבן, איך האב פארענדיגט א נאוועלע, איך שרייב יעדעס מאל א נייע דערציילונג, און מען גרייט איצטערט אן איבערזעצונג אויף ענגליש פון מיינע דריי נאוועלן, און דאס אויכעט א אן ארבעט ווייל מען דארף עס קאריגירן, מען דארף עס ליינען, מען דארף פירן די ביוראקראטישע זאכן מיטן פארלאג און אזוי ווייטער, און אזוי אז דער טאג ווי ס'איז געווען קורץ פאר מיר אזוי איז געבליבן.
איז פאר די וואס אינטערעסירן זיך, וואס זענען די הויך פונקטן פון אייער ארטיקל וועגן דעם אזויגערופענע די אזויגערופענע מגיפה פון סעלפי בילדער?
נו, ס'איז אזא פעליעטאניש ארטיקל, ס'איז מ'דארף עס אויפנעמען מיט א שמייכל, ווייל ס'געבט א רעד וועגן א זאך וואס האט פארכאפט די גאנצע וועלט, און איך באמי זיך אביסל אויף אן ערנסטן אופן אויך צו אנאליזירן היסטאריש אזוי צו זאגן פון וואנען וואקסן די פיס פון סעלפי, פון נארציס, פון נארציסיזם, פון די זעלבסט פארטרעטן פון די מאלערס, און לאזט זיך אויס אינטערעסאנטע פאקטן אז בפרט ביי די מאלערס האט אט די נטיה צו מאלן זיך אליין טראגט עפעס א פסיכישע א פסיכישן בלויז א פסיכישן פעלער אזוי אז איך מיין אז אט אט די אט אט דער חלות צו פאטאגראפירן זיך אליין כסדר ווי מען גייט און ווי מען שטייט און ווי מען ליגט אפילו איז טראגט אין זיך אויכעט עפעס נישט אינגאנצן געזונטע זאכן. נו, אבער דאס איז געווארן א טייל פון אונזער לעבן, פון אונזער סאשעל מידיע, פון אונזער סאציאלע פארבינדונגען, אזוי אז מען קען נאר קוקן אויף דעם מיט א שמייכל. מסתמא וועט ווי יעדע מגיפה וועט דאס אויכעט אריבער גיין.
גוט, דאס קען מען לערנען, זאל דער עולם וויסנד זיין אין דעם געדרוקטן נומער פון פארווערטס וואס ערשיינט דעם פרייטאג דעם דרייסיגסטן סעפטעמבער.
איך ווייס נישט צו ס'וועט אריין ווייל נישט איך שטעל צו נאר דעם נומער, דאס דארף מען פרעגן ביי שעכטער, אזוי אז איך ווייס נישט וואס ס'גייט אריין און צו ס'וועט יא אריינגיין צו נישט אריינגיין.
גוט איז לאמיר זיך ווענדן צו צו אייער פראיעקט מיט ר' ליפא שמעלצער. יא.

צענדליגער טויזנטער מענטשן, ווייל אויב אריינקוקן אין דער פראגראם זעט מען אז די באזוכערס, די די צאל לייקס ווי מען זאגט עס, עס שטייגט איבער צען טויזנט און מער. עס איז א פראגראם וואו ליפא שמעלצער אליין, ווי איך האב געזאגט, א באקאנטער זינגער וואס זינגט אין היינטיגן נוסח, אין מאדערן אין פארשידענע סטילן פון היינטיגע מוזיק, פאפ מוזיק, ראק מוזיק, איך ווייס נישט ווי ס'רופט זיך פונקטליך, און וואס מ'לייגט אריין אין דעם א חסיד'ישן קנעטש, און ער איז זייער פאפולער,

און טיילט זיך מיט זיינע מחשבות, ווי אויך דערציילט ער און ס'וועט זיין א סורפריז פאר פאר די צוהערער און פאר די צוקוקער אזוי צו זאגן וואס וועלן וועלן זעהן ווי אזוי ער פירט און וואס פאר א נוסח פירט ער זיינע תפלות אין זיין שול. אין עירמאנט ווי ס'געפינט זיך זיין שול, און דאס איז זייער אינטערעסאנט, דאס איז זייער אינטערעסאנט, איך וויל נישט אנטפלעקן אלע ווי מען זאגט קלייניגקייטן, קוקט און האט הנאה. יא, וויאזוי זאל דער דער צוהערער אדער אנקוקער קומען צו צו דעם אויפן אינטערנעט, יא? יא, זייער פשוט, אזוי ווי מען גייט אריין אין פארווערטס איז דארטן זעהט מען שוין אויפן רעכטן פענסטערל ס'איז דא צוויי פענסטערלעך מיט ווידעא פראגראמען וועט זיין א פענסטערל מיט זיין נייער פראגראם און דער אימעיל אדרעס פון פארווערטס איז אויכעט זייער א פשוטער די וועבסייט מיין איך דאס איז אידיש דאט פארווערד דאט קאם שוין און איר וועט נאר אן אריינקלאפן אידיש וועט עס שוין ווייזן וואס מען דארף. ס'איז זייער פשוט. און חוץ דעם, איך בין פארן עם מיניסטער תוכת, איך שרייב ווערטער צו מוזיקאלישע לידער, צו געזאנג, צוזאמען מיט צוויי ישראל'דיגע מוזיקער, קאמפאזיטער אלכסנדר מעיף און דעם זינגער מיכאל געסינסקי. דאס איז זייער אינטערעסאנט, מיר זעען אז ס'וועט זיך באקומען זייער אינטערעסאנט, מאדערנע מוזיק, אויף אידיש, מיט אן אנדער מין קער פון אויפנעמען א אידישע ליד היינט, און מיט מאדערנע ריטמען און פרעכטיג אראנזשירט. מיט ארקעסטער און אזוי ווייטער, און אין דעם באטייליגט זיך אויכעט פינאנציעל די אידיש אינסטאנץ אין ישראל, אין תל אביב, ווי אויך בית שלום עליכם. אזוי אז איך האף אז ס'וועט זיין אינטערעסאנטע ארבעט, און מיר האבן שוין געמאכט א טייל פון די לידער, נישט א טייל, נאר א טייל פון די לידער. נישט קיין טייל פון לידער. יא, און איך האף אז ס'וועט זיין אינטערעסאנט. און דאס איז שוין פאקטיש מיין דריט קאמפאקטל, ווייל דאס ערשטע איז געווען די קינדער לידער, די צווייטע די לידער מיט אידישן טעם, וואס רוב זענען געווען סאוועטישע לידער אנגעשריבן מיט אידישע ווערטער, און איצטערט אינגאנצן אריגינעלער סידי מיט מיינע ווערטער און מיט אויף מוזיק פון אלכסנדר מעיף. אה, ווי אזוי קען מען זיך דערוויסן וועגן דעם? איר האט א וועב פלאץ אדער ניין, עפעס?
דערווייל איז דאס אן ארבעט, דערווייל איז דאס א פראצעס וואלט איך געזאגט פון א גרויסער ארבעט. מיר זיי וואוינען אין ישראל איך וואוין דא אבער נאכאמאל די דער אינטערנעץ די אינטערנעץ מאכט וואונדער יא און מען קען זיך פארבינדן און ארום רעדן וואס ס'פעלט און וואס מען דארף צוגעבן און אזוי ווייטער און אזוי ווי ווי ס'גייט בדרך כלל א פראצעס אן איבער א ליד איבער א מוזיקאליש ליד זאגט מיר ער רעדט וועגן דעם אידישן אינסטאנץ אין ישראל, וואס הערט זיך ביי זיי? איך הער ווייניג וועגן זיי און נישט אלעמאל גוטע בשורות.
נו, זיי עקזיסטירן, דאס איז שוין עפעס א יש, ווייל א געוויסע צייט, איך מיין אפילו זיבן אכט יאר האבן זיי אינגאנצן נישט ס'גארבעט צוליב פארשידענע מחלוקת און וויכוחים און אזוי ווייטער, אבער שוין עטליכע יאר ווי זיי עקזעסטירן און מאכן גוטע זאכן, איך ווייס וואס לעצטנס איז ארויס א נייע ביכעלע פאעטיש פון דער סעריע אידישע פאעזיע, וואס זיי סובסידירן פון אידישע פאעטן, און איך האב אויכעט אנגעשריבן אגב א רעצענזיע וועגן דעם פרייליכן רעגן, א פרייליכער רעגן, דאס איז א לידער זאמלונג פון מיין בן עיר, מיין בעלזער חבר זיסי וועצמאן, און דאס איז זייער אינטערעסאנט פאעטיש לידל, פאעטיש ביכל, און אזוי וואס איז שוין דאכט זיך דאס דריטע צו דאס פערטע וואס ווערט סובסידירט פון דער אידיש אינסטאנץ אין תל אביב. אזוי איז דאס וואס איך ווייס ווייס איך אז אט איך ווייס אז זיי גיבן פארשידענע סובסידיעס ארויסלאזן ביכער שטיצן מוזיקער אבער איך קען נישט פרטים'דיג זאגן גארנישט ווייל איך בין דערווייטערט פון זיי אזוי אז איך ווייס נישט. יא, לאמיר האפן ווייטער צו זען. אמן.
איז
איר האט א שטיקל רעאקציע צו די טרויעריגע נייעס פון ישראל נעכטן? יא, עס איז באמת א גרויסע עבירה, ווייל מיר ווייסן אז פרץ איז געווען א פערזענליכקייט וואס מען קען זאגן אז זיין לעבן און די געשיכטע פון מדינת ישראל קען מען שטעלן ווי מען זאגט אין איין אין איין ריי, דאס איז זיין לעבן און געשיכטע גיסן זיך צונויף, פלעכטן זיך איבער, ער האט אפגעטון ריזיגע זאכן, וואס הייסט ער'ט אפשר וועט מען זיך דערוויסן נאך וועגן זאכן וואס פריער האט מען נישט געקאנט דערציילן, ער איז געשטאנען ביים יסוד ביים וויגעלע פון פון פון פונעם פונעם שאפן נוקלעארן געווער אין איזראעל, פון פארטיידיגן איזראעל פון פון דער פון פון דער אפעראציע, וויאזוי איז עס היסטאריש, נו, ווען מען באפרייט די פאסאזשירן ארויס פונעם קאפ פונעם עראפלאן, וואס, נו, אקיצער, ער איז אין דעם אויכעט געווען פארמישט, מיט איין ווארט, ס'איז נישט געווען קיין געשעעניש אין ישראל, קיין וויכטיגע געשעעניש וואס ער האט זיך נישט באטייליגט אין דעם, עס איז באמת געווען א איד א חכם און זיין גאנץ לעבן א לאנג לעבן אז מ'זאל האבן אויך א מתנה פון גאט פאר דער ארבעט וואס ער האט געטון לטובת עם ישראל און חוץ דעם איז ער געווען א מענטש א קולטורעלער מענטש א פאעט וואס האט זייער ליב געהאט פאעזיע און געשריבן לידער. נו, וואס שייך אידיש ווייס איך נישט, איך בין אפילו נישט זיכער צו ער האט אמאל געלערנט א אידיש ליד אין אידיש, צו ער, אפשר, כ'ווייס נישט, זיין דור זאל נישט קענען כאטש אביסל אידיש, אבער יעדנפאלס ער האט זיך דערמיט קיינמאל נישט בארימט. איך ווייס אז רוסיש יא, רוסיש האט ער געלערנט און אפילו אזוי אין קולארן ער האט גערעדט רוסיש, אבער אידיש איז איז פארבליבן דער דער זעלבע צוגאג וואס וואס ביי זיין לערער בן גוריון, וכד', אזא מין, נו, אזא מין באציאונג, נישט קיין פאזיטיווע. יעדנפאלס, נישט דאס איז געווען זיין מופתי'.
איז זאל ער ווי מען זאגט האבן א ליכטיגן גן עדן. אמן אמן. איז נו דערוויילע לאמיר זיין אין קאנטאקט און איך ווינטש אייך א גוט געבענטשט יאר און זאלט איר ווייטער זיין זעהר שעפעריש ווי אלעמאל אפילו ווען איר זייט אפיציעל פענסיאנירט זייט איר זייער שעפעריש. א שרייבער קען נישט זיין פענסיאנירט. יעדנפאלס זיצן אן ארבעט און געלט יארן נישט אן ארבעט און איך וויל ווינטשן אויך א טייערע צוהערער זי זאל זיין געזונט און זי זאל זאל אלס וואס זי האבן פארטראכט זאל זיך פארווירקליכן און מיר זאלן הערן איינער פון אנדערן נאר גוטע בשורות.
אמן אמן. באריס סאנדלער, א שענעם דאנק. זייט געזונט. זייט געזונט ביי. א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין.

איר זאלט וויסן זיין אז די בוטשערי יד ק פארמאגט דעם בעסטן אויסוואל פון כשר'ן פלייש מיט א הכשר פון הרב מרדכי טווערסקי. נישט נאר פלייש נאר אלערליי מינים עסנווארג געפינט מען אין דער בוטשערי, דארט קענט איר געפינען אלץ וואס איר דארפט פאר אייער סוכות סעודה צו גוטע פרייזן. דעם אמת געזאגט קען מען קויפן דארט אלץ וואס איר דארפט פאר אלע מאלצייטן און אלע אונטערנעמונגען פון א גאנץ יאר. די בוטשערע יאטקע געפינט זיך אין ברוקליין, פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווארד סטריט אין ברוקליין, טעלעפאן זעקס איין זיבן, זיבן דרײַ איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט. דאס איז די בוטשערי, פֿיר הונדערט צוואַנציק הארווארד סטריט, ברוקליין, טעלעפאן זעקס איין זיבן, זיבן דרײַ איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט. אפען זונטאגס פון זיבן ביז פֿיר, מאנטאגס און דינסטאגס פון זיבן ביז זעקס,

איך אלי דובק פון די איזרעיל בוקשאפ אין ברוקליים ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסבה וחסימה טובה. מיר האבן ביי אינז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טלסים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעט סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל.

און איך וויל ווינטשן אלע מיינע קונים וואס שטיצן מיר א גאנץ יאר, איך ווינטש זיי א גוט יאר און א געזונט יאר מיט אלט דעם גוטן. און עס ערשטע וויל איך אייך זאגן, די בוטשערי טרייט הארט, מען טרייט צו באפרידיגן מענטשן זאלן קומען קויפן, מען טרייט, מען געבט צו די בעסטע סערוויס, די בעסטע פרייזעס, און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן זיי קויפן זענען צופרידן און פארהאפט פאר לאנגע יארן ס'האט אנגעהויבן פאר לאנגע יארן אזוי מען איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ מען האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן איין די אייניקלעך ארבעטן דא אז ס'האט אנגעהויבן פאר לאנגע צייט

ליבע און טייערע צוהערער פונעם אידישן קול, דאס רעדט צו אייך יוסף לאכטמאן. איך מיין אז מיין נאמען איז אייך אביסל באקאנט. כאטש פאר די פאר חדשים וואס איך נעתן ארויס פאר קווידישן קול, האט ער צו מיך פארגעסן, נו איך וועל זיך באמיען דערמאנען אייך און ווייטער ארבעטן מיט מיין פריינט מאיר דוד אויף אונזערע פראגראמען, און איך מיין אז ער וועט האבן הנאה פון זיי. און איצט וויל איך אייך הארציג באגריסן מיטן נייעם יאר, אלע זאלט איר האבן א געזונט, א זיס, א גליקליך יאר, און ס'זאל זיין שלום אויף דער וועלט, און מיר זאלן האבן נחת פון קינדער און פון די אייניקלעך, און וואס ווינטש איך נאך, עס זאל לעבן אונזער אידישע קולטור, איז זאל זאל לעבן אונזער אידיש קול, מיר זאלן רעדן אויף אידיש, און הערן אויף אידיש, און שאפן אויף אידיש, און טראכטן אויף אידיש, און פארזעצן די ירושה וואס האבן אונז געלאזט, איבער געלאזט אונזערע פארגייער. די טעג מערקן מיר אפ דעם פינף און פופציגסטן יארצייט פון די פארשניטענע. שרייבער אין מאסקע דעם צווייטן אויגוסט, ווי ער האט שוין געהערט וועט אין ארבעטערינג זיין ביי אונז א שפעציעלע פארזאמלונג וועגן דער דאטע. איך פערזענליך וועל דערציילן אויף דער פארזאמלונג ווי אזוי מען האט ארעסטירט די שרייבער, ווי אזוי מען האט זיי געפייניגט און ווי אזוי מען האט געוואלט זאלן זיך מודה זיין אז זענען שפיאנען, דיווערסאנטן, מערדער און אזוי אזוי אויך. עס וועט זיין אינטערסאנט, מיר האבן איצט אינטערסאנטע מאטעריאלן וואס זענען אנגעקומען די לעצטע יארן וועגן די פראצעס און וועגן די אלע געשעענישן, אזוי אז איך בעט אייך אויכעט קומען אויף דער פארזאמלונג. איך האף אז מיר זיך אפטער זעהן מיט אייך, אפטער הערן איינער דעם אנדערן, ביטע קלינגט אונז, זאגט אייערע בקשות, וואס איר וואלט געוואלט הערן פון אונז, וואס איר וואלט געוואלט מיר דערציילן, מיט וועם איר זאלט געוואלט שמועסן,

עליכם שלום. מיין גאסט איז חזן משה קראוס פון אטאווע. חזן קראוס, פון וואנעט קומט איר אריגינעל אין אייראפע? אין טשעכאסלאוואקיע געווען א שטאט, דאס איז געווען די קעפיטל אויף די קארפעטן, האט עס געהייסן אין טשעכיש אושהאראד, און אונטער עסטרייך-אונגארן האט עס געהייסן אונגוואר. דארט איז געווען דער בעל קיצור שלחן ערוך איז דאך געוועזן דער ראש בעזן און ר' מאיר אש איז געווען דער רב און דאס איז געווען איינע פון די שיינע שטעט אין יוראפ שיינע אידישע שטעט שוין פאר די מלחמה בין איך געוועזן שטאט חזן אין סיגעט כ'ווייס נישט אויב איך ווייס צו זאגן וועגן סיגעט און פון שטיבער דארט בין איך געווען אפאר חדשים, זעקס צו זיבן חדשים, און פון דארט האט מען מיך גענומען קיין בודאפעסט, און בין געווארן שטאט חזן אין בודאפעסט, און פון בודאפעסט האט מען מיך געפירט קיין יוגאסלאוויע אין אן ארבעטס לאגער, און דארט בין איך געווען דרייצן חדשים, און פון יוגאסלאוויע האט מען מיך געפירט קיין בערגן-בעלזן אין דייטשלאנד וואו איך בין געוועזן עלף חדשים. און דאס איז מיר באפרייט געווארן, און איך בין געווארן דער גענעראל סעקרעטאר פון דעם אבער ראבינאט, און אין אַכט און פֿערציק בין איך געפארן קיין ישראל, איך בין געווארן דער הויפט חזן פון די ישראלדיקע ארמעי, דער ערשטער הויפט חזן, קיינמאל נישט געווען אזאוואס אין די היסטאריע. און נאך פיר יאר בין איך געווארן שטאט-חזן אין אנטווערפן, און מיין ווייב האט נישט געגליכן אנטווערפן, דארט איז זי געווען א סברא, געווען געוואוינט צו א זון און צו א בלויעם הימל, און אין אנטווערפן איז געווען צוויי וועטערן יעדן טאג, פארן רעגן און נאכן רעגן, און זי האט עס נישט געקענט נעמען, און נאך זעקס יאר האב איך געמוזט אוועקגיין, איך בין געפארן אין יאהאנעסבורג, און איך בין געווען צוועלף יאר אין יאהאנעסבורג, און נאכדעם בין איך צוריק געפארן קיין ישראל, און איך האב געמיינט אז מיט דעם האט זיך עס געענדיגט, אבער וועגן משפחה מיינסעס און די געלט וואס איך האב געמאכט אויף זיך זיך צו קענען לעבן מיינע פאר יאר אן א דיינגעס, איז אוועק געגאנגען, און איך האב געמוזט נעמען א פאסטן אין קענעדע, דא אין אטאווא, און איך בין שוין דא געבליבן. און יעצט ארבעט איר נאך ווי א חזן אין אטאווא? נישט נאר, איך ארבעט שוין נישט אלס חזן אין אטאווע שוין פאר דרייסיג יאר, כ'האב געארבעט אין די ביגינינג כ'בין געקומען אבער ס'איז געווען א שול מיט א מחיצה און ס'איז נישט געווען פאר מיר, כ'מיין ס'איז געווען א ארטאדאקסישע שול, ס'האט געהערט צו די OU, אבער ס'איז נישט געווען פאר מיר. האב איך אבער נישט געוואלט ווערן קיין שול מיט קיין מחיצות, און א משול וואס האט נישט געהאט קיין מחיצה האט מיך נישט געקענט באצאלן, האב איך רעטייערט און איך בין געווארן א פרילאנסער. בין געפארן פאר ראש השנה יום כיפור בין איך געפארן קיין בודאפעסט, די אידישע וועלט קאנגרעס האט באצאלט, און איך פלעג דאווענען און שבתים און איך פלעג געבן קאנצערטן, כ'בין אויך געווען אביסל אין ביזנעס, כ'האב געטון אביסל אין דיימאנדס, כ'בין דאך געוועזן צוועלף יאר אין דרום אפריקע, און זעקס יאר אין אנטווערפן, און אין דרום אפריקע וואקסן דארט דיימאנדס, און אין אנטווערפן קויפט מען, בין איך געווען דער מיטלמען, כ'האב געהאט די קויפערס און כ'האב געהאט די פארקויפערס, און פון דעם געמאכט פרנסה. כ'פלעג דאווענען אין בודאפעסט, ביז כ'האב געמעגט פליען, כ'האב געדאוונט אכצן מנין, האב איך אן נישט קיין טעות אַכט און צוואַנציק יאר, דאן האב איך געדאוונט ראש השנה יום כיפור אין בודאפעסט, אבער אזוי ווי איך טאר נישט מער פליען, האב איך שוין מער נישט, בין נישט מער פאראינטערעסירט, כ'האב כ'האב ברוך השם פון וואס צו לעבן און איך דארף עס נישט, כ'על נאך זען א יוד פון קנאפע ניינציג יאהר מעג רעטייערן. נו, איר איר קלינגט זייער גוט, אייער קול איז זייער גוט. ברוך השם, כ'האב נאך געמאכט צוויי וואכן צוריק האב איך געמאכט צוויי חופות אין אמעריקע אין ניו יארק און געדאווענט א שבת און דעם אויך כ'האב אויפגערופן דעם חתן און ברוך השם איז געווען זייער צופרידן דער עולם. ווען די צייט געפעלט מיר אז ס'איז נישטא קיין חזנים, ס'איז דא קונצן מאכערס, אקראבאטן, שיינע שטימעס, אבער זיי האבן נישט געהערט קיין חזנים, מאכט מען וואס וויל יעדער האבן פון די טעיפס וואס קיין ליבעדיגע חזנים האבן זיך נישט געהערט און זינגען זיי נאך די טעיפס איז איינער זינגט בעסער איינער זינגט נישט אזוי גוט אבער דאס איז געווארן די חזנות טעיפס אמאל האט מען געהערט א חזן האט מען איינער האט קאפירט דעם חזן איינער האט קאפירט דעם חזן אבער היינט ס'נישטא וועם צו קאפירן נעבעך זענען פארברענט געווארן. און מען מאכט אפ אייגענעם, ווי זאגן זיי, זיי בארימען זיך פאר מיר, און זיי טרעפן מיך, אוי, חזן, האב איך היינט צו דעם שבת, האב איך, האב איך, האב איך געזינגען א מ קומקום מלכינו, כ'האב עס אפגעמאכט אויפן פלאץ, אימפראוויזירט.

יא, די פארשטייט זיך, ווייל איך געדענק אנדערש, איז בין איך אזוי צו זאגן קריטיש, אבער עס איז דא גוטע חזנים וואס זינגען שטיקלעך אויסערגעווענליך, דאווענען איז א צווייטער עניין, אבער שטיקלעך וואס איז אויף די טעיפס און זיי מאכן נאך, קיין נייע זאכן נישטא, ס'איז א פראגע איינער זינגט עס מער פונקטליך און איינער זינגט עס ווייניגער פונקטליך, אבער זיי זינגען זייער גוט, נישטא וואס צו רעדן, איר האט היינט חזנים אויף קאנצערטן, איך גיי, בין איך זייער איבעראשט, אבער דאווענען איז א צווייטער ענין, דאווענען קענען זיי נישט, אז מ'מאכט נאך. קען מען נישט זיין אמת, ווייל מען מוז דאך אויפפאסן מען זאל נאכמאכן פונקטליך, טא מען מאכט יא נישט נאך פונקטליך, און דער איד האט עס געהערט אויפן טעיפ אנדערש, אוי וויי ער טויג שוין נישט, עס זענען געווען, ער מעג זינגען ווי שעהן, אבער פאר אים ס'נישט אזוי ווי ס'איז אין טעיפ. איז הרג'נען זיי זיך אוועק, זאל זיין פונקטליך פונקטליך ווי אין טעיפ, קען מען זיך נישט אזוי קאנצענטרירן אויף די ווערטער, און מען קען זיך נישט אזוי קאנצענטרירן אויף די נשמה, ווייל מען מוז אויפפאסן נישט חלילה מאכן עפעס א פעלער, ווייל טאמער מאכט ער א פעלער און דער איד קען דעם נאמבער, איז עס אוי וויי שטויגעניש איי דער איד קען נישט פארשטיין אז ער איז נישט מער ווי א מענטש און מען קען זיך אמאל פארגעסן מען קען זיך אמאל טועה זיין נו מען טאר זיך נישט טועה זיין מען טאר זיך נישט פארגעסן איז איך גלויב נישט אז עס איז דא דער נשמה זיי פאסן זייער אויף זיי זאלן פונקטליך נאכמאכן און זעהן ס'זאל זיין אזוי ווי אין טעיפ. און דערפאר איז עס נישט קיין תפילה אזוי ווי מיר מיר זענען געוואוינט אז מען איז געגאנגען צו א תפילה און די אידן געלאזט טרערן, דער חזן האט געלאזט א טרער און די אידן האבן געלאזט א טרער, עס איז געווען א תפילה, עס איז געווען א תפילה פארן רבונו של עולם. איר געדענקט ווען ער האט געוואונען די שטעלע צו זיין שטאט חזן פון סיגעט? אוודאי געדענק איך, איך בין יונגער, בין געווען א בחור, בין געווען א בחור פון אכצן יאר און געווארן שטאט חתן אין סיגוט, ס'האט געקלינגען מיט דעם די וועלט, ס'איז געווען דער יונגסטער רב אין דער וועלט, דאך געווען זלמן לייבעלע, דער סיגוטער רב זון, אבער דער סיגוטער רב איז דאך יונג נפטר געווארן, און ס'איז געווען א מנהג אז דער זון האט געירשנט עקב דעם פאסטן, ווייס איך נישט, כ'געדענק נישט ווען, ס'זאל אלט געווען עפעס זעכצן יאר, צו זיבעצן יאר, איז תיכף אויף די לוויה האט מען אים געגעבן א קאנטראקט אז ער איז דער רב, מען האט טאקע אויפגענומען פון אנפאנג א גרויסן דיין, א בארימטן דיין, ווי האט ער געהייסן, געדענק איך שוין נישט.

איר ווייסט דאך נישט וואס סיגעט איז געווען, סיגעט איז געווען א אויסערגעווענליכע אידישע שטאט, איך ווייס מען האט געזאגט אז ס'איז די צווייטע אידישע שטאט אין די וועלט, די ערשטע אידישע שטאט איז געווען מונקאטש, און די צווייטע אידישע שטאט איז געווען סיגעט. פון וואס פאר א משפחה שטאמט איר?
פון זייער א חסידישע משפחה, זייער זייער א שטארק חסידישע משפחה, רבנים, שוחטים, דיינים, מיינסטנס כלי קודש, מיינסטנס כלי קודש, זעלטן סוחרים, זעלטן, עפעס איין ברודער פון טאטן איז געווען א סוחר, און בער צפת איז געווען א איד אן עושר, אבער אזוי די אלע אנדערע ברודער, ער האט געהאט נאך דריי ברודער. איז דיין דיין אנדערע צוויי זענען געווען רבנים. און ווידעראום פון דעם די מיידלעך'ס מענער זענען אויך געווען רבנים, די שוועסטער'ס מענער זענען אויך געווען רבנים. מיין מאנס איז געווען רבנים. אבער א שטארק חסידישע משפחה.
א גוטן אוונט איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין. איידער מיר שליסן וויל איך אייך אנווינטשן א גוט געבענטשט יאר און אייך מעלדן אז דעם אינטערוויו מיט חזן משה קראוס וואס איר האט ערשט געהערט דעם ערשטן טייל וועלן מיר ממשיך זיין מיט דעם איבער אכט טאג. דערווייל א גוט געזונט יאר לשנה טובה.